һәм дә сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең рух шәрифенә күңелләребезнең түрләреннән чыккан ихластан булган салават шәрифәләребез ирешсә иде. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шушы гомерләребезне дөрес итеп яшәп үтеп, шул сәбәпле, кыямәт көнендә мәхшәр мәйданында ошбу бөек затның бөек шәфәгатьләренә ирешүне насыйп әйләсен. Шулай ук дога-сәламнәребез. Пәйгамбәребезнен Әһле бәйтенә, сәхабә кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлимнәргә, кыямәткәчә аларга изгелектә йөрүчеләрнең рух шәрифләренә һәм һәрберебезнен мөселман кардәшләрем, догам этеп ятучы, без дога тиешле булган әрвахларыбызга ирешеп, алар да сөенеп, шатланып бездән разый булып калсалар иде. Мөселман кардәшләрем, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә тагын безгә очрашу мөмкинлеген бирде. Инде Аллаһ Тәгалә сөйләүчеләргә хәерле тел ачкычлары биреп, телләребезгә дөрес сүзләр китереп, тыңлаучыларга исә ачык зиһен белән тыңлап шушы очрашуыбыз сәбәпле һәрберебезнен иман байлыклары артып, тәкъвалыкларыбыз артып, шул сәбәпле тормышларыбызда изгелекләребез артса иде. Ошбу вәгаземне әзерләүгә сәбәпче булып торды мөселман кардәшләрем. Мин хаҗдан кайткан кардәшләребез белән э, сөйләшеп, аларның күңелләрендәге төшенкелек хисен күрдем. Һәм әлбәттә, безнең авылыбызда да бик күп хаҗилар бар һәм безнең менә шушы вагазыбызны тыңлаучылар арасында да хаҗга барган кешеләр бардыр. Алар да мин әйткәч килешерләр. Һәрберебез хаҗдан кайткач күңел төшенкелеге тоя. Үзеңнең урыныңны таба алмыйсың, дөньяга эшкә кереп китә алмыйсың. Элекке шушы хаҗга барганчы элекке шушы хаҗга киткәнче э, яшәгән тормышыңа кире кереп китү, кайтып китү, яраклашып китү бик авыр. Нәрсә соң моның сәбәбе? Мөселман кардәшләрем инде э, хаҗга бармаганнар да сизә. Менә хаҗга барганнар, э, хаҗда бер ай гыйбадәт кыла. Без инде бу вакытта монда корбаннар чалып, шушы 3 көндә бер-беребезгә сәдакалар бирешеп, ашлар үткәреп, күркәм, матур Аллаһны зикер итә торган урыннарда очрашабыз һәм бу вакытта да без мондагы кешеләрдә ниндидер бер күңел күтәренкелеге сизә. Һәм бу хисне әзме-күпме төрле вакытта без сизәбез. Биш вакыт намазны укыгач та, намазга кергәндәге халәт белән, әгәр дә без нормазны дөрес итеп укыйбыз икән, намаздан чыккан халәт бер түгел. Һәм дә мәчеткә кереп монда бер мескен фәкыйрьгә сәдака биргәч тә, безнең күңелебездә ниндидер үзгәлек сизелә, күтәренкелек сизелә, без инде бу гамәлдән сон үзебезне икенче төрле хис итәбез. Һәм шулай ук аеруча тәэсир сизелә бу өлкәдә Рамазан аенда. Рамазан аенда без бер ай ураза тотып, шушы айларны Коръән укуларны, сәдака бирүләрне, изге гамәлләребезне арттырабыз һәм Рамазаннан чыккандагы халәтебез дә Рамазанга кергәндәгедән аерылып тора. Әлбәттә, шарты бар, бу гамәлләрне без ихластан кылсак кына, шушы нәтиҗәне тоябыз. Бу үзгәлек нәрсәдән сон? Менә шушы гамәлләрне кылгансы, хаҗга барганчы, ниндидер гыйбадәт алдыннан, безне тормышыбыз бара, ниндидер бер рәвештә бара, без инде шушы дөнья турында уйлыйбыз, ниндидер эшләрне планлаштырабыз, безне борчый анда, машинабызны җәнчелгән җире бар, моны төзәтәсе бар, өебездә анда бер җир кыршылган, моны төзәтәсе бар, ниндидер эшләр күзгә күренә, болар мөһим шикелле, сине борчый. канәгатьсезлек тудыра. Инде менә ниндидер бер шушындый вакытлардан сон, шушы гамәлләрне кылганнан сон, шул ук тормыш, шул ук яшәү рәвеше, шул ук эшен, шул ук гамәлләрен, шул ук семьян, ләкин инде үзгәреш бар. Сине бу гамәлгә хәтле борчыган мәсьәләләр бу изгелек кылганнан сон борчымый. Ул сиңа мөһим түгел. Менә аеруча инде хаҗда барганнар килешер, хаҗ менә бу күңел күтәренкелеген бирә торган иң зур чараларның берсе. Чөнки дөрестән дә без анда киткәнче күңел белән әзерләнәсең, күңел омтыла шушы изге җиргә, без укыган бу зур гамәлне торгызам дип омтыласын, әзерләнәсен һәм инде күңел әзерләнә башлый, үзгәреш кичерә башлый. Ә хаҗга барганнан сон, андагы урыны да тәэсир итә, анда син егерме дүрт сәгать буе гамәл-гыйбадәттә, догада, фәкать шушы изге гамәлләр генә кыласың. Бер ай буе. Һәм, әлбәттә, инде менә бу шушы нәрсә була, иманның тәэсире арта күңелдәге. Һәм без моңа хәтле кичермәгән күтәренкелек шушы рәхәтлек хисе тоябыз. Һәр нәрсәнең мөселман кардәшләрем тәме була. Байлыкның да тәме, тормышның да, ял итүнең дә тәме була, ризыкның да тәме була. Шулай ук бар намазның тәме, иманның тәме, шушы хаҗның тәме, Башка шушы изге сәдака бирүнең тәме. Һәм, әлбәттә, моны сөйләп аңлатып булмый кешегә. Моны үзе кылгач кына кеше аңлый ул нинди рәхәтлек. Шуңа күрә иманда булмаган кешеләр беркайчан да, күпме генә сөйләсән дә, иман тәмен тоя алмаячаклар. Аларга тоела бу дөньяда аларның тойган рәхәтлек хисләре, ниндидер ял йортларына бару, ниндидер үзләренә яхшы машиналарда йөртү, теләкләренә ирешү, алар шулай ук рәхәтлек хисе тоя. Болар инде моннан да зур рәхәтлек хисе юк дип уйлый. Әмма алар ялгыша, мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә менә бу иман тәмен фәкать иманны татып карагач кына кеше таный. Дөрестән дә, өстәлгә бер ят ризык куеп, син үзен татып карап, аны иптәшеңә бер сәгать, ике көн сөйләргә була, менә бу бик тәмле, менә бу җире моңа ошаган, шундый тәмле дип. Анда ниндидер хис барлыкка килә, бик тәмле икән дигән фикер дә туа. Ләкин аның тәмен татымыйча аңлый алмый ул. Ул күзаллау гына була. Ул тәмле икән дигән фикергә килү генә була. Менә син аны сөйләсән дә, аның ул хисне кузгата алмыйсың. Менә бер кашык шуны каптырып карасаң, менә шуннан соң ул шушы тәмне татыячак. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне, без сөйләгән мәсьәләләрне тулы мәгънәсендә яки хаҗның тәмен кемдер ышана, иманлы кешеләр белә, анда шушы күңеле белән сизә ул аны. Шушы рәхәтлек бар икәнен, ләкин аны татымыйча белеп булмый, аны аңлатып булмый. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, менә бу изге гамәлләр кылу бездә күңелебездә күтәренкелек бирә, безнең иманыбыз арта. Инде безнең мәзхәб буенча иман артмый да, кимеми дә, чөнки иман ул ышану, ышану кеше я ышана, я ышанмый. Э, безнең мәзхәб буенча әйтелә, иманның нуры, иманның э, кешегә тәэсире, көче арта. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, менә бер генә сәбәбе бар, иманның артуы. Һәм инде хаҗдан кайткан кешеләр авырый, аңламый нәрсәгә шулай, Мәккәне, Мәдинәне сагына, беренче кайткан вакытларда инде беркем белән сөйләшәсе килми, эшенә барса да ул аннан тәм тапмый, аны элек борчыган мәсьәләләре дә борчымый, аның машинасы хет җәнчелгән булсын, ул аңа игътибар да итми, ул аны борчымый бөтенләй. Һәм ниндидер өендә эшләп бетермәгән эшләре, элек планлаштырган, аны этәрми, ул аны кызыктырмый. Шуңа күрә инде, менә моны аңламасан тәэсирен, көтәргә туры килә инде. Син әкренләп шул тормышыңа кайтасын, әкренләп-әкренләп шушы сине күтәренке рух, иманның нуры әкренләп кими, элекке халәтенә кайта да, шуннан соң яңадан тормыш элекке рәвештә китә. Шул ук эшеннән тәм табасын, шул ук проблемалар белән яши башлыйсын, дөнья мәсьәләләре синең өчен мөһим була. Әлбәттә, менә бу хисне бөтен кешене саклыйсы килә. Бу тәмле шушы хисне югалтасы килми. Мөселман кардәшләрем, аны былай гына саклап булмый. Менә син бер ай хаҗда ниндидер э, тәүлегенең күп өлешен гамәл гыйбадәттә үткәрден икән, изге гамәлләрдә үткәрден икән, кайткач, андагы шикелле гамәлләр кылып булмаса да, анда тәвәф кылып булмый өйдә, шулай бит? Шушы хаҗга хас гамәле бар, ләкин син аны моның урында шуны хәтле башка гамәлләр белән тутырга тиешсең. Күбрәк намаз укырга тиешсең, әгәр дә син бу хисне саклап калырга теләсәң. Сәдакалар бирергә тиешсең. Гомереңнең күбрәк өлешен изге гамәлләр белән тутырсаң гына, күпмедер дәрәҗәдә бу иманның тәэсирен, шушы иманның көчен саклап калырга була. Һәм киресенчә, мөселман кардәшләрем, менә күңел бер шушындый тәмне татып алганнан соң, бер югарыракка күтәргән соң, ниндидер сәбәпләр белән син тормышта шуны югалтасың икән, син үзенеңгә урын таба алмыйсың, синең күңел тынычлыгы югала. Һәм, бигрәк тә менә хаҗга барган кешеләр, хаҗ вакыты җитә, син аңламастан күңел әсәрә башлый. Син бу дөньяга кызыкмый башлыйсын, күңел шунда барасы килә, шул рәхәтлекне тоясы килә. Һәм шуңа күрә менә моны югалтканнан соң кешегә бик авыр моңа ияләшү. Һәм ул гомер буе шушы халәтне тели. Мөселман кардәшләрем, менә шушы һәрбер без санап киткән гамәлләрне, Уйлап карыйк та, уйлыйк әле. Менә хаҗга киткәнче син бер үк эштә эшлисен, шул ук семьян, хатының бар, балаларың бар, шул ук син китеп бардың, бер ай торып кайттын, кайттын, бер нәрсә үзгәрмәде. Шул ук хатын, әле хатының сиңа тагын да елмаебрак, тагын да сине сагынып каршы ала, балаларың да киткәнчегә караганда сине сагынып бер ай эчендә тагын да яхшырак мөгамәлә белән сине каршы алалар. Шул ук машинаң булырга мөмкин, шул ук өйгә кайтасың, шул ук эшеңә кайтасың. Нәрсә үзгәреш бар? Үзгәреш булырга тиеш түгел, нишләп элекке шикелле түгел? Аңлыйк, мөселман кардәшләрем, безнең анда э, иманыбызның нуры артып кайта. Һәм шул иманыбыз сәбәпле без бу тормышка икенче караш белән карыйбыз. Шул ук нәрсә булса да, шул ук тормыш. Бер нәрсә тормышта үзгәрмәде. Димәк, бу ниндидер тыштагы сәбәпләр түгел икән, тыштан эзләмик, безнең күңелебездәге сәбәпләр, иман нуры арту сәбәпле. Инде, мөселман кардәшләрем, сәбәбен белдек. Менә шуны нәрсәгә төшәсен ул бездә? Кайбер вакытта шушы изге гамәлләр кылгач күтәрелеп китә дә, аннан соң инде төшеп китә. Инде берсен әйттек, әлбәттә, моны саклау өчен даим шушы изге гамәл кылырга кирәк, ул моны арттыра. Нәрсә төшерәсен аны? Инде галимнәр безгә моңа җавап бирде, ике нәрсә иманны төшерә, иманның нурын киметә. Иң беренчесе ул дөнья ләззәтенә табыну. Дөнья ләззәтен куллану бар, Монсы рөхсәт ителә мөселманнарга да, һәм дөнья ләззәтенә табыну монсы тыелган. Мөселман кешесе дөнья ләззәтен, шушы дөньяны кулланып кына яшәргә тиеш. Шушы куллану табынуга әйләнергә тиеш түгел. Без моны даим тикшереп торырга тиеш. Без үтмәдекме? Моның киртәсе юк, моны күңелдә сизмисен үтеп киткәнне. Мөселман кешегә дә Аллаһ Тәгалә өйдә салырга рөхсәт итә. Без салабыз, теләгән машинабызда да йөри алабыз, теләгән киемебезне дә хәләл рамкасында бөтен шушы хисләребезне, һәр кешедә булган инстинктларыбызны, теләкләребезне, нәфесләребезне канәгатьләндерә алабыз. Ләкин шәригать рамкасында беркемгә дә моңа чи куелмаган. Дөрес аңлыйк. Ислам безне кысмый бер нәрсәдә дә. Ләкин нәрсә белән аерыла соң? Ничек үзеңне бәяләргә соң? Нәрсә ул дөньяга табыну, э, нәрсә ул дөньяны куллану? Мөселман кардәшләрем, әгәр дә безнең шушы дөньяви теләкләребезне канәгатьләндерү, шушы э, нәфесләребезне ләззәткә китерү сәбәпле Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу авырайса, бу дөньяга табыну була. Менә шушының белән үзебезне тикшерә алабыз. Син нәрсәдән тәм табасың? Намаз укыдыңмы, башка дөньяви нәрсәләрдәнме? Анда футбол карыйсың, намаз вакыты керде, юк, син футболны калдырмыйсың, футболны карап бетерәсең, аннан соң буш вакытта тиз генә намазыңны укып аласың. Димәк, син футбол яратасың тормышта, футболны карауны өстен куясың намаздан. Димәк, ул синең намазыңа кимчелек китерә. Син эшне сайлап алдын, эшендә намаз уку мөмкинлеге юк, намазларны кушып укыйсын. Димәк, син шушы эшенне, дөньяны куллану, дөнья ләззәтенә ирешү юлын син гыйбадәтеңнән өстен куйдын, гыйбадәтеңә зыян килә. Син намаз ягын сайламыйсын, тукта, минем намазыма кимчелек килә бит әле, бу эшем дә мөмкин түгел, әйдәле эшемне алыштырыйм әле дип, син сайламыйсын. Җомга намазы фарыз, син җомга намазына бармыйсын, чөнки синең эшен яки башка дөньяви эшләрең килеп чыкты, син өстен күрәсен. Синен ниндидер теләкләрен бар, нәфесләрен бар, син шуны өстен куясын һәм бу вакытта шушы гыйбадәт урынына алыштырасын. Акча эшлисен дә, син аны нәфсеңнен төрле теләкләрен канәгатьләндерүгә юнәлтәсен, бер дә сәдака бирәсен килми. Зәкәтне чыгармыйсын, гошерне чыгармыйсын. Димәк, мөселман кардәшләрем, әгәр дә бу хисләр күңелебездә шундый икән, без, димәк, дөньяга табына башлаган булабыз. Бу безнең гыйбадәтебезгә зыян китерә. Әгәр дә дөньяны куллану, шушы теләкләрне канәгатьләндерү гыйбадәткә зыян китерми икән, бу дөньяга гыйбадәт кылу булмый, бу дөнья белән куллану була. Яки сынарга була, Син пенсия алдыңмы, кайдандыр сиңа акча бүләк иттеләр, шул кергәнгә синең кулыңа күбрәк сөенәсеңме? Яки исәпләп анда зәкәтте чыгарырга тиеш син, анда гошер, син чыгарып бирдең шушы үзеннән акчаны, кайсы күбрәк сөендерә? Әлхәмдүлилләһ, зәкәтемне бирдем, һәм бу синдә күңелдә нинди хисләр уята? Моны бит э, тел белән әйтеп булмый. Бу күңел халәте. Бу дөньяны сөясеңме, ахирәтне сөясеңме? Бу хисләр. Шуңа күрә хисләргә игътибар итәргә кирәк. Кайсы сөендерә? Менә акча керде. О, хәзер менә моны алам, тегене алам. Син сөенде, шатланып йөрисең, күңел күтәренкелеге сөясен. Әлбәттә, мөселман кеше дә сизә. Ниндидер хезмәт кылды да акчалга сөенә. Ләк, э, менә кайсы күбрәк сөендерә? Хәм син сәдака бирәсен анда. Күпмедер зәкәтеңне чыгардың яки үзен ирекле сәдака күп итеп бирәсең, бир алуыңа сөенәсең. Шушы гамәлдән күңелдә туган хисләр көчлерәкме яки алгандагыданмы? Әгәр дә менә алгандагыдан көчлерәк була икән, димәк, син дөньяны сөясең. Әгәр дә инде теге як икән, ахирәтне сөясең. Икенче зур сәбәп, иман нурын киметүче. Шушы күңелдәге рәхәтлек хисен киметүче иманнан. Ул безнең гөнаһларыбыз, мөселман кардәшләрем. Һәм монда да сорау туа, ярар, кешеләр гөнаһ кыла инде, Аллаһ Тәгалә безне шулай итеп яраткан, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм дә әйтте, бөтен адәм баласы да гөнаһлы диде, ләкин алар арасында иң хәерлесе, ул тәүбә кылганы диде. Аллаһ Тәгалә безне шулай яратты, һәм Пәйгамбәребез әйтүенчә, гөнаһсыз кеше алар бармак белән санаулы гына булган. Бөтенләй гөнаһсыз кеше ул Яхъя галәйһиссәлам. Һәм инде калган изге кешеләр булган тормышларының күп өлешләрен бик әз гөнаһлар белән һәм гөнаһсыз яши алган. Ләкин, мөселман кардәшләрем, нишләп кеше гөнаһка керә сон? Аңладык, гөнаһ кылгач, моны һәрберебез сизә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтте, кеше гөнаһ кылган саен күңелендә бер кара тап барлыкка килә, әгәр дә ул тәүбә кылмаса, гөнаһ кылуын дәвам итеп яшәсә, аның күңелен шушы кара таплар чорнап ала да ул кара тап белән каплана һәм күгәрә, диде. Күгәрек. Менә э, ниндидер э, тимергә таплар чыкса, яки раковинага, таплар гына булса, аны ниндидер раствор белән чистартып бетереп була. Әгәр дә инде күгәрек була икән, эчкә үтеп керә, моны инде бер нәрсә чыгарып кына ташлый аласың. Күгәрекне бетереп булмый. Шуңа күрә менә бу э, гөнаһлар сәбәпле күңел карала,

Туганда бере гөнаһсыз булып туасын. Ләкин тормышның кайсыдыр этабында кеше әкренләп бара-бара, Алла сакласын, беренче тапкыр хәмер эчә, беренче тапкыр кешене рәнҗетә, сүзе белән рәнҗетә, кешегә суга. Һәм көннән-көн бу түбәнлеккә төшә, гөнаһлар артканнан-арта. Аннан соң инде бу гөнаһ икенче, өченче, дүртенче тапкыр китә. Ничек бер гөнаһсыз кеше бер көнне гөнаһка үтеп китә? Нәрсә сәбәпче менә бу гөнаһка керү? Аңладык, гөнаһ, иманнан иң начар тәэсир ясаучы иманга. Иманны киметүче, иманның нурын киметүче гамәл. Аңлашыла. Ә нәрсә сәбәпче соң кешенең гөнаһка керүенә? Менә монда да, мөселман кардәшләрем, гөнаһка кешене китерүче сәбәп дөньяга табына башлавы. Дөньяга табынуы. Шушы ләззәте, аның теләкләре, аның нәфесе тормышында максатка әйләнеп, ул шул нәфесне канәгатьләндерүгә тормышын багышлый икән, ул гөнаһка үтә. Инде ниндидер нәрсәгә кызыкты, машинага яки башка нәрсәгә хезмәт белән булмый, димәк, ул талап ала. Инде нәфсенә тими икән, ярамый, мин моны канәгатьләндерә алмыйм, нәфсем тынычлан дип тынычландырмый икән, нәфсе артыннан иярә икән, ниндидер чикне узып, ул юк гөнаһ юлына да үтеп китә. Анда урлый, ниндидер кеше хакына керә, башка юлларны эшли. Менә, мөселман кардәшләрем, димәк, Гөнаһка китерүче сәбәп ул кешенең шулай ук нәфсенә иярүе. Нәфсенә ияреп, дөнья белән яшәве, дөнья өчен генә, дөньяга табынып яшәү генә. Инде кеше бар, иманлы кеше бар э, һәм имансыз кеше бар. Имансыз кеше асылда үзе дә аңламастан, ул инде шушы дөнья белән яшәүче, ул Аллаһка да ышанмый, ахирәткә дә ышанмый, бөтенесен инкар итүче кеше, э, кафир дигән сүз инкар итүче, имансыз. Ягъни иман мәсьәләләрен ул инкар итә. Шуңа күрә бу кеше, әлбәттә, дөнья белән яши. Бу дөнья аның өчен мөһим, дөньяга табына. Һәм көннән-көн бу тормышта ул менә бала вакытта без чиста пак булып туабыз, ул көннән-көн түбәнгә төшә. Монда э, бәлкем аның байлыгы да артадыр, дәрәҗәсе артадыр, киемнәре дә яхшырадыр, туган шартларда, ләкин ул кеше буларак, адәм буларак шушы дөньяга табыну сәбәпле түбәнгә төшә. Инде иманлы кешеләр дә, менә шайтан, безнең яндагы шайтан, кешене менә шушы гөнаһка батыра. Гөнаһка баттымы, нәфсенә иярдеме, ул исламны кабул итми. Инде кемдер үзен җиңеп, тормышның ниндидер сәбәпләре Аллаһ Тәгалә безгә гел ярдәм кулы суза, ниндидер китаплар туры китерә, ниндидер вәгазьчегә туры киләсен. Инде бул гына сүз белән генә үтми икән, аңламый икән кеше, Аллаһ Тәгалә ниндидер сынаулар биреп карый, кешенең күңеле йомшарып китмәсме икән, дингә килмәсме икән, ниндидер сәбәпләр белән Шушы Аллаһ тормышта китергән ярдәм кулын сузган вакытта кеше инде иманга кереп китә. Һәм намазын торгыза, уразасын торгыза, дин юлына керә, хәләл белән харамны аера, хәләл белән яши башлый. Һәм, мөселман кардәшләрем, бу вакытта, беренче вакытта кеше, әлбәттә, дөньяга табынмый, дөньядан киселә беренче этапта. Аны дөнья кызыксындырмый, элекке гөнаһларын ташлый, инде нәфес теләгенә иярми, шушы намаздан, гыйбадәтеннән, исламда яши башлый. Әлбәттә, Менә шушы дингә килгәнче шайтан якын җибәрми кешене. Намаз турында ишетсән, кая намаз укыйсың, син балаларны үстерәсең бар. Пенсиягә чыгарсың, башыңды да катырып бирмә. Менә пенсиягә чыгарсың да басырсың. Булды, пенсиягә чыкканчы башыңды да катырма, уйлама да бу турыдан. Анда нинди гошер, нинди зәкәт? Сәдакасы бирү ди. Әле минем балаларымны үстерәсе бар. Менә баланың аяк киеме тузып бара, анда укыйсы бар, укуына түлисе бар. Менә өйне зурайтасы бар, машина аласы бар, балага ярдәм итәсе бар. Шайтан әйтә, син моны кабул итәсең, нинди зәкят анда? Уйлап та карама, исәпләп тә карама, әнә килер бер вакыт түләрсең әле, булыр. Һәм шуңа күрә шайтан якын җибәрми кешене. Инде яра син торгыздың ди. Намазларын торгызны, Аллаһ Тәгалә бу иманга килгән кешегә әйтми инде, син иманнан кире кайт дими. Инде ышанды, монда шайтан бу рәвешле безнең белән көрәшми. Монда мәгънәсез бу кешегә. Иманнан кайтган, иман тәмен татыган кеше булса дөрестән дә, иманны кабул итеп бер татыгач син аны инде бер нәрсә дә беркем дә сине алдалый алмый. Бу тәмне э, бер татыгач э, башка нәрсәгә омтылмыйсың. Әгәр дә син исламга хәл теге тормышны татып караган булсан, бу вакытта шайтан кызыктырып берничек тә теге тормышка кайтара алмый. Кайчан син шундый тәмнәр татып карадың? Шайтан әйтми, намазыңны ташла дип әйтми. Намаз укыма дип әйтми, чөнки кеше намазга басып, әгәр дә ул намазның тәэсирен тойса, чын ихластан укып моны башка бернинди ният белән намазның тәмен татыган булса, бу кешегә мәгънәсез моның намаз укыма дип әйтү. Киресенчә ачуы гына чыгарга мөмкин. Һәм башка шундый гыйбадәтләргә дә шайтан безгә уже каршы килми, ураза тотма дип әйтми, ярар, кагылмый. Иреккә калдыра, ләкин шайтан нишли башлый? Шушы хәләл эчендә, ислам дине эчендә нәфесен үстерә башлый. Хәр кеше әйтә, Менә хәләл юл белән таптым акчаны, мин аңа яхшы машина алалам, мин аңа өемне зурайта алам, яхшы ризык ашый алам, балаларымны яхшы киендерә алам, яхшы уку йортларына бирә алам, ди. Һәм Шайтан менә шушы, Бернинди гөнаһ юк, хәләл мал, үзең теләгән җиргә тотасың, син шушында нәфсеңә ияреп китәсең. Үзен дә сизмәстән, син хәзер яшисең, көннән-көн синең өеңне яхшыртасың килә. Хәләл, гөнаһ түгел. Яхшыртасын, яхшыртасын, машинаны арттырасын, арттырасын, яхшырагына кызыккан саен нәфсең тори, тели, аласың хәләл эчендә. Тормышынны яхшы ризыкка күнектерден, балаларны яхшы тормышта үстердердең, гел киемнәрен алыштырып торасын. Хәзер бер көнне ниндидер сәбәпләр белән син чиккә җиттең. Менә синең көннән-көн алга барды, бер көнне аның хәле акча керми, ләкин нәфс туктап, туктап кала алмый. Хәзер туктап шушы булганына шөкер кылып, шул яшисе бар, ләкин көннән-көн өстен таләп итә. Ха, бер көнне син чиккә җиттен, синең мөмкинлеген юк. Хәләл рамкасында бу нәфсенне канәгатьләндерә мөмкинлек юк. Һәм малаен ел саен кием алыштырдын, ха, син бу ел алмасаң, ул үпкәли, әнә күршесе алган. Син машинаңны йөрден, елдан-ел алыштырдын, мысына канәгать түгел, тегесен аласы килә хәзер. Күңелдә ризасызлык, нәфс бит таләп итә. Канәгать түгел тормыштан. Күрше тагын да яхшырак өй салды, балага квартира алып бирәсе бар. Анда ничек баланы җибәрәсең, балаң кайта да әйтә, менә анда күрше яхшырак телефон алган, кыз, минеке, нәрсә, мин аннан киммени? Минем кием анда узган ел алган имин саба, мин аны хәзер нәрсә, быел киеммени? Димәк, чиккә бардың. Хәләл, менә шунда нәфескә ияреп китәсең, син нәфес артыннан харамга керәсең. Шуңа күрә шайтан,

Тышкы ягы бар, эчке ягы юк. Шуңа күрә галимнәр мондый мөселманнар турында әйттеләр, Алар Аллаһка сәҗдә кылалар, ләкин дөньяга гыйбадәт кылалар, диде. Сәҗдәсе дә бар, намазы да бар, уразасы да бар, ләкин аның эчке халәте юк. Тышкы ягы бар, эче юкка чыккан, эчендә нәфес. Алла сакласын мөселман кардәшләрем! Инде менә шул шайтан безне хәләл эчендә нәфсебезгә, дөньяга табынучы итә дә, шул сәбәпле без бер диннән чыгып та китәргә мөмкин, әгәр дә үзебезне кулга алып, юк, мин хәраб булам бит, туктале улым, әйдә бер нәрсә җыртылмаган, өч ел киеп була әле аны дип, аны да кидерәсен, яки тормышыңны бу өйне отартып бара алмыйбыз, сатабыз да кечкенәсенә кайтабыз, бу машина ярап тор әле, Давай, мөмкинлегебез юк икән, әйдә сатыйк та арзаннар гына алып торыйк, но моны кире кайту бик авыр, мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә менә бу гөнаһтан саклану өчен галимнәребезнең күрс кагыйдәләре бар безгә. Исламнан алып, шушыларны тикшереп, шушы мәсьәләләрне гөнаһка кереп китмәс өчен без галимнәр күрсәткән кагыйдәләрне сакларга тиешбез. Белергә тиеш бу кагыйдәләрне. Белеп торыйк, әгәр дә бу кагыйдәләрне үтәсәк, шайтан безне дөньяга да табындырмый, дөньяга нәфсебезне дә үстерә алмый, безне нәфескә дә ияртә алмый. Бу бит аны чамалап калып булмый. Бүген әйтәсең, хәләл бит әле, тукта, менә моңа хәл ала алмыйм, балам менә киенә алмады кеше шикелле, менә бүген мөмкинлек килде, әйдә, киендерим әле мин аны яхшырак итеп, яхшырак уку йортына кертим әле мин аны. Шуңа күрә менә бу кагыйдәләр шайтанга киртә куя, безгә нәфсебезгә киртә куя. Беренчесе, без шундый кагыйдәне алырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә нәрсәне начар диде, шуны начар дип белергә тиешбез. Шулай кабул итәргә тиешбез. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсәне яхшы диде, ул безнең өчен дә яхшы. Без фикеребездә киртә куярга тиеш. Аллаһ Тәгалә яхшы дидеме бер нәрсәне, ул безнең өчен дә яхшы. Һәм Аллаһ Тәгалә начар дигән нәрсә безнең өчен дә начар. Аллаһ Тәгалә намаз укыгыз диде. Фарыз әйберләр иң яхшы сезнең тормышыгызда кылырга тиешсез. Өстегездәге бурыч бу бик яхшы нәрсәләр, бик саваплы, бик изге нәрсәләр диде. Без шуны шулай кабул итеп торгызырга тиеш. Аллаһ Тәгалә э, нәрсәне харам диде? Безнең өчен харам начар. Җәмгыятьтә бәлкем башка фикердер. Хамир, хамир ислам динендә иң зур гөнаһларның берсе. Гөнаһ кына түгел, Аллаһ Тәгалә бәяләде, хамир бөтен гөнаһларның анасы диде. Чөнки ул кешене исертә, кешенең Аллаһ Тәгалә биргән зур нигъмәтен, акылны туктатып куя. Кешенең акылы эшләми башлый. Һәм кеше хайванга әйләнә, хисләргә иярә башлый. Шуңа күрә явызлыкның анасы дигән нәрсә? Кеше э, мондый аек вакытта акылы эшләп торганда эшләмәгән нәрсәләрне эшли, чөнки акылы юк. Бу теләгенә иярде. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, ислам динендә бу зур начар бер нәрсә. Ә җәмгыятьтә нәрсә диләр? Юк инде, ничек инде? Бу бик яхшы күңел ачу сәбәбе. Без матур итеп утырабыз, җырлап утырабыз, бәйрәмнәребезне, безнең күңел ачабыз, безгә рәхәт, безгә ләззәт бирә. Нинди начарлык бар монда? Әз генә эчсән. Шуңа күрә без, мөселманнар, бу фикерләрне алып ташлап, бөтен менә монда гөнаһны куярга тиеш. Аллаһ Тәгалә безгә әйтте, "Лә тәкърабу зина" диде. Зинага якын килмәгез диде. Зинаны кылмагыз дип кенә әйтмәде. Зинага бөтенләй якын килмәгез. Икенче кагыйдә. Гөнаһка бармас өчен бездә Аллаһтан оялу хисе булырга тиеш. Без шуны булдырып, шушы хис сәбәпле без гөнаһка якын бармаячакбыз. Безнең татарда да шундый мәкаль бар. Аллаһтан оялмаган кеше бәндәдән оялмый ди. Без кайбер вакытта балаларыбызны дөрес тәрбияләмибез. Менә кызлардан оял, әти-әниеңнән оял, мәктәптә дә сүгәлә, синең әти-әниең яхшы кеше, әти-әниеңнән оял. Анда укытучыдан оял дип без балаларыбызны сүгәбез, иптәшләреннән оял. Абый э, сеңелләреннән иял дип өйдә сүгәбез. Күршеләрдән, туганнардан иял дип берәр нәрсә кылса, юк. Мөселман кардәшләрем, Аллаһтан оятны булдырырга кирәк. Аллаһтан оят юк икән, оялу юк икән, бәндәдән кеше оялмый. Син аны ул сүзләрен тәсир итми, оялмаячак ул. Димәк, аның оялмау сәбәбе дә күңелдә Аллаһтан оялу булмау сәбәпле, бу инде беркемнән дә оялмый. Нәрсәгә без Аллаһ Тәгаләдән оялырга тиеш һәм нәрсә сәбәпле бездә шул оялу барлыкка килергә тиеш? Аллаһ Тәгалә әйтә, кайда гына булсагыз да, Аллаһ Тәгалә сезнең белән ди. Без онытмаска тиеш. Аллаһ Тәгалә әйтте, кайда гына булсагыз. Сез җир астына төшеп ниндидер пещераларда утырасызмы? Космоска менеп киттегезме? Э, яки ниндидер бункерларда э, э, кыласыңмы гөнаһны, эшлисеңме, качасыңмы? Белик, Аллаһ Тәгалә безнең белән. Бер кеше күрми. Бер кеше күрми дип инде уйладын, белегез, менә Аллаһ Тәгалә сине күреп тора һәм ике фәрештә беркайчан да безнең янына китми, янда ике фәрештәбез утыра язучы, оялыйк алардан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Аллаһ Тәгалә карамый сезнең тышкы кыяфәтегезгә, Аллаһ Тәгалә карый сезнең иманыгызга, күңелдәге нәрсә, менә уй-фикерләрегездә, күңелегездә нәрсә сезнең, нинди фикерләр, нинди уйлар һәм гамәлегезгә карый, диде. Аллаһ Тәгалә безнең гамәлебезне дә күреп тора. Һәм кыямәт көндә бәя биргәндә гамәлен дә карый. Гөнаһмы, гөнаһ түгелме, ә, иң мөһиме Аллаһ Тәгалә күңелдәгесенә карый. Белик, шуңа күрә мөселман кеше Аллаһтан оялган кеше туктап калмый анда гөнаһ эшләүдән генә. Тукта, Аллаһ Тәгалә күреп тора бит, ничек эшли мин моны. Кешедән бит ояласың, менә шунда күз алдына китерегез, берәр туганың яки берәр кешен шул гөнаһны эшләгәндә булса, син аны оялып эшләмисең. Аллаһ Тәгалә дә шулай безне күреп тора. Аллаһ Тәгаләдән оялыйк. Кайда гына булсак та, бөтен җирдә безне Аллаһ Тәгалә күреп тора һәм мөселман кеше белә, Аллаһ Тәгалә күңелдәге уйлардан да, уйларны да белеп тора. Беркем белми. 30, 40, 50 ел яшәгән хатының, ирең дә синең нәрсә уйлап яшәгәнне белмәскә мөмкин күңелендәге. Әти-әниең синең гомер буе үстергән, сине белгән, аңлаган, беркайчан да күңелебездәге беркем дә бу дөньяда безнең уй-фикерләребезне белә алмый, мәгәр белик, Аллаһ Тәгалә белеп тора. Шуңа күрә начар уй Начар гамәл генә түгел, гамәлне күңелдә кыласын башта, уй белән кыласын. Белик, уйда да ояласын, Аллаһ Тәгалә бит безне белеп тора, менә бу уемны, менә бит инде белде хәзер, ишетте Аллаһ Тәгалә, сизде һәм оялып куясын. Тел белән әйтсәк шул уйны. Кешедән ояласын бит әйтүдән, ә монда Аллаһ Тәгалә белә диегез. Өченче кагыйдә. Бу кагыйдәне белү безне гөнаһтан шулай ук туктатырга тиеш. Менә беренчесе бар, икенче кагыйдә, өченче кагыйдә. Бу нинди кагыйдә? Аллаһ Тәгалә шундый закон яратты кешеләр өчен, гөнаһ кылган саен кешенең нигъмәте кими. Ягъни, белик, менә бу туктатып калырга тиеш, бер гөнаһ алдыннан, тукта, гөнаһ кылсам, минем нигъмәтем кимеячәк бит. Миңа кимчелек килә тормышыма, нигъмәтем кими, бу кагыйдә. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә, Аллаһ Тәгалә адәм баласына нигъмәтне киметмәс, үзенә үзе зыян салмыйча, диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә һәр кешенең нигъмәте төрле дәрәҗәдә. Менә бүген кешенең нигъмәте бар икән, бер күтәренке дәрәҗәгә Аллаһ Тәгалә бирде икән, белеп торыгыз, нәрсәдер кимчелек булды, димәк, гөнаһ бар. Ниндидер гөнаһ эшләнгән. Әгәр дә гөнаһ эшләнми икән, кеше гөнаһ кылса да тәүбә кылып, изге гамәлләр белән яши икән, шуннан түбән төшмәячәк. Күтәрелергә мөмкин, Аллаһ Тәгалә төшермим диде ул. Мәгәр кеше үзе үзенә зыян салмыйча, берәр нинди гөнаһ эшләмичә диде. Инде нигъмәт дигәндә, уйламагыз, бездә нигъмәт дигәндә акча күз алдына китерә. Менә кайбер кешеләр әйтә, менә ул бит гөнаһ кыла, зина да кыла, анда исраф та кыла, бөтен гөнаһларны кыла, нигъмәте кимеми бит ди. Мөселман кардәшләрем, нигъмәт акча гына түгел, һәм башка нәрсәләрдә. Нәрсә дә булса, тормышына зыян киләчәк. Дүртенче закон. Шулай ук белеп торыйк, Нигъмәт кенә кимими гөнаһ кылган саен, хәр кечкенә гөнаһка җәза булачак. Бер егет шулай дип галимнәрне шулай дип аңлатканнан сон, шушы сүзләрен ишеткәннән сон, гөнаһ кылган да, э, шуннан җәза көтә башлаган. Ул аңа ышанган, менә әйткән иде, галим э, гөнаһ кылып куйган да инде белеп белмичә, һәм уйлаган, хә гөнаһ килә. Гөнаһны көтә башлаган. Бер атна көткән, ике атна киткән, гөнаһ юк, гөнаһ кылынган, ләкин җәза күренми тормышта. Юк. бер нәрсәсе кимеми дә шикелле. Шунда э, өченче атнада ул төнне тәхәҗҗүд намазлары укыганнан соң Аллаһ Тәгаләгә дога кылган. Я Раббым, мин гөнаһ кылган идем, җаза э, булырга тиеш иде, җаза килми диде. Дип дога кыла. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа җавап йөзенә күңелеңә, күңеленә шундый фикер сала. Менә син гөнаһ кылганчы намазларны укыган исеңә төшер һәм хәзер гөнаһ кылганнан соң намазларың исеңә төшер. Һәм ул исенә төшерә, дөрестән дә син э, гөнаһ кылганчы намаздан шундый тәм э, татый идең. Хәзер ул хис югалды. Димәк, синең гөнаһыңның җәзасы булып, син намаздан ләззәт тоймый башлагансың. Аллаһ Тәгалә намаздан тойган ләззәт хисен, күңел күтәренкелеген алып куйган. Менә синең җәзаң. Шуңа күрә нигъмәт ул акчада, ул дәрәҗәдә, ул синең ирешкән гыйлемен дә, ул синең тыныч семьян да, яхшы хатынын да, яхшы балаларын да һәм бөтен тормышының тынычлыгы да, болар бөтенесе Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәте. Бездә инде кешеләр күбрәк э, нигъмәт дип акча ди һәм шул акча нигъмәтенә омтыла. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, карамыйк, бәлкем теге синең күршендә яшәгән бай гөнаһтан гөнаһка гына авышып йөргән, гомере гөнаһта үткән, байлыгы кимими ич, артканнан арта, диләр кешеләр. Киләләр дә, менә аңа Аллаһ Тәгалә бер нәрсә бирми дә, карагыз, аның дәрәҗәсе юктыр, аның дәрәҗәсе төшә. Бәлкем, егерме яшендә ул бик хөрмәтле кеше булгандыр. Бик аны хөрмәт иткән иптәшләре булгандыр, ләкин карыйк хәзер аның дәрәҗәсе, аны беркем хөрмәт итми, яратмый, юк дәрәҗәсе. Аның балалары юк. Яки балалары бар, алар э, гөнаһка баткан, аңа җәза китерүче. Пәйгамбәрнең бер хадисе бар, кешегә бу тормышта бирелгән иң зур нигъмәтләрнең берсе ул иманлы бала диде. Һәм, киресенчә, кешегә иң зур җәза бу дөньяда, җәза йөзеннән бер имансыз бала булу җитә, диде. Мөселман кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә бер нәрсәсенә тими. Менә гөнаһтан чыкмый, акчаны гөнаһ белән таба, гөнаһка исраф кыла, нәфсе белән генә яши кеше, белеп торыйк, Аллаһ Тәгалә карый, сәламәт. Авырмый да, ел буена. Акчасы да артып тора. Бөтен тормышы алга бара шикелле, Аллаһ Тәгалә бер нәрсәсен киметми. Менә бер бала бирәчәк. Һәм ул бала аның бөтен нәрсәсен юкка чыгарачак. Әдәпсез, әхлаксыз, каты бәгырьле бер бала бирә Аллаһ Тәгалә. Аның көне көн булмаячак. Акчасын да күрәлми, машинасын да күрәлми, өй дә кирәкми. Аның күңелендәге тынычлыгы юк. Моннан да зур җәза була алмый, мөселман кардәшләрем. Тышкы яктан гына уйламыйк. Шуңа күрә нигъмәт кимүгә керә. Мал кимү дә, малың кими мичә артып торсын, ләкин сәламәтлегең кими, дәрәҗәң кими, хөрмәтен югала кешеләр алдында. Болар барысы да менә шушы нигъмәтнең кимүе була, мөселман кардашларым. Болар барысы да нигъмәткә керә. Инде галимнәр шулай ук әйтте, кеше гөнаһ кыла икән, җаза булачак. Хәр кечкенә гөнаһ өчен җаза булачак. Әле җаза шундый булачак, хәр гөнаһның төренә карап, шундый ук төрдәге җаза да булачак диде. Мәсәлән, малны харамга исраф итсә, малны югалтачак. Инде малны исраф кылу нәрсә? Исраф дигәндә иң төп мәгънәсе исрафнын малны харамга тоту исраф була. Кайбер вакытта әйтәләр, күп ашама, бу исраф кылу була дип. Юк, мөселман кардәшләрем, исраф булмый. Кеше туйганчы хәләл ризыкны ашый ала. Әгәр дә инде ул исәпләмичә, яра артып калсын, аны ташлый мин барбар дип бу кыла икән, монысы исрафка үтеп китәсен. Ләкин син ошады икән, хәләл акчан бар икән, бер күлмәк ал. Кемнәрдер уйлый, икенче күлмәгемә бу исраф була бит инде. Кирәкми ич инде, берсе генә җитә. Юк, исраф булмый. Ошый икән, хәләл кием аласын икән, хәләл акчага аласын икән, бу рөхсәте бу исраф булмый. Шуңа күрә ул күзлектән карасам, бөтен нәрсә исраф булырга мөмкин. Безгә өйдә җитәргә мөмкин 20 квадрат метр яшәр өчен. Аннан зурраклары, өстәмә бүлмәләр кирәкмәгән, бу исраф булмый. Әгәр дә хәләл рамкасыннан чыкмый икән, исраф була, әгәр дә акчаны кеше шушы малны харам юлга тотса. Шуңа күрә казино, анда харам әйберләргә тота икән, исраф кыла икән, белеп торыгыз, бу кайчан да булса малны югалтачак. Бүген үк түгел инде, бүген дип уйламагыз. Ләкин без менә әзрәк озак яшәгән әби-апалар белә күрә авылларда бик күп мисаллар бар. Үз вакытында Аллаһ Тәгалә бик зур маллар биреп, алар шул мал кергәч бозылып китеп, анда малларын исраф кылып, төрле күңел рәхәтлекләренә, төрле харам юлларга тоткан кешеләр булды һәм күпләре бүген бик төптә. малларын югалттылар. Бу кагыйдә. Боларны шулай кабул итик, мөселман кардәшләрем, без матди күзлектән генә ияләнгән һәм инде моны күңелдән чыгару авыр. Мәсәлән, таш ыргытсак, Адәм галәйһиссәламнән җирне яратканны алып, ташны суга ыргытсак, суга төшеп бата ул. Бу закон кыямәткә хәл шулай барачак. Бу маддәгә кагылышлы Аллаһның законы, бу закон эшләп торачак. Һич шиксез. Шулай ук ташны өскә ыргытсан, шулай ук җиргә килеп төшә, һәр вакытта. Менә бу да шундый ук рухи законнар, тормыш законнары. Аллаһ Тәгалә моны билгеләде, бу закон эшләп тора. Малны исраф кыласыңмы? Малыңны югалтачаксың, белеп тор. Югалачак, һичшиксез. Бу закон эшләп торачак. Күзеңне харамнан э, тыймыйсыңмы? Семьяңда җанҗал чыгачак, тынычлыгы югалачак.

тормышыгызда занжал чыгачак тормышыгызда проблема бар икән тынычлыгыгызга киресенчә димәк саклый башлагыз күзегезне алыгыз бөтен харам күренешләрне бетерегез карамагыз ятим малын ашыйсын икән шушы малың белән хәсрәткә төшәчәксең һич шиксез бу закон монда ятим хакын ашау нәрсә ул зәкәт бирмәү Бүген бик әз кешеләргә зәкят бирә. Әгәр дә кешенең бүгенге көндә 150-180 мең, алтын бәясеннән чыгарганда инде шуннан артык түгелдер, акчасы булып, шул бер ел буе аның кулында торса, менә шуннан артык булган акчаларның малларның кырыктан бер өлешен, анда хайваннарның, бакча җимешләренә гошер, болар мәҗбүри сәдакалар. Болар синең хакың түгел. Боларны Аллаһ Тәгалә сиңа бирде, бу уннан бер өлеше яки кырыктан бер өлеше шушыларның. Син аны мескен фәкыйрь, ятимнең өлеше. Үзендә калдырасың икән, син аларның хакын ашыйсың. Ләкин, мөселман кардәшләрем, менә нәфес инде шундый нәрсә инде ул. Нәфесне җиңеп булмый аны. Белеп торыгыз, аларның бу саклап калган, мин таптым аны, мин тырыштым аны, мин булдырдым аны дип тәкәбберләнеп, бу малны үзенеке дип атаган карап, үзенеке түгел. Ятимнәр малын ашыйсың, кеше хакы ашыйсың. Шушы малың белән хәсрәткә төшәчәксең. Яки син шушы машина алдың бәрелеп, синең проблемаларың чыкты, сәламәтлегең китте, хәсрәткә китерде, шушы мал сәбәпле башка тормышта проблемаларын барлыкка киләчәк. Һәм бик тә күркәм Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе бар. Ир белән хатын гөнаһсыз яшәсә, нигъмәтен, ризыгын арттырам, диде Аллаһ Тәгалә. Мөселман кардәшләрем, Менә шушы гөнаһсыз яшәргә өйрәник. Нигъмәт дигәндә, акча дип күз алдына китермәгез. Акча түгел ул, нигъмәт. Әле акча иң кирәкле нигъмәт тә түгел бу дөньяда. Ул, киресенчә, бик сынау нигъмәт. Аны Аллаһ Тәгалә бирә икән, ул сынауны үтү. Шушы мал сәбәпле нәфесеңә ияреп, дөньяга табынып китүем бар, Алла сакласын. Шуңа күрә Нигъмәт ул, семья тынычлыгы. Ир белән хатынның бергә матур итеп яшәве, яхшы балалар, эштә хөрмәт, күршеләр белән матур яшәү, күңел тынычлыгы, болар барысы да нигъмәт һәм акча нигъмәтеннән яки мал нигъмәтеннән болар өстенрәк мөселман кардәшләрем. Һәм тагын бер бишенче кагыйдә бар, мөселман кардәшләрем, инде Менә шушы иман түбәнлегенә төшмәс өчен без ниндидер изгелекләребезне кичерергә тиеш түгел. Тукта, пенсиягә чыккач намаз укыйм. Тукта әле, менә әз генә әҗәтләремне түлим дә, анда балаларымга ярдәм итим дә, аннан соң сәдакалар бирә башлармын дип кичектермәгез. Беребез дә белми, кайчан без бу дөньядан китәсен. Һәм әгәр дә без кичектереп яшибез икән, без гөнаһка төшкәннән дә төшәбез. Бәлкем син пенсия яшенә җитәрсең, ләкин әле бу вакытта аңлыйдыр инде намаз кирәклеген, ләкин 50 яшенә җиткәндә син намазның кирәклеген аңламау дәрәҗәсе, син гөнаһ сәбәпле караңгылыкка төшәсең. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә Аятул Кирси аятларында шундый аят э, китерә безгә. Аллаһның якыннары, ягъни сөеклеләре, вәлиләре, алар шундый кешеләр, алар иман китерделәр Аллаһка. Менә шул кешеләрне Аллаһ Тәгалә Караңгылыктан яктылыкка чыгара, нурга чыгара диде. Бу инде мөселман кардәшләрем тирән мәгънәдә сүз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, әгәр дә кем дә Аллаһның шушы иман китереп, гыйбадәт кылучы булып яшәсә, Аллаһның дусты була, ә Аллаһның дусты булган кешеләрне Аллаһ Тәгалә шушы караңгылыктан яктылыкка чыгара диде. Бу инде шушы иман яктылыгы, Иман нурларыбыз арта, э, гыйлем яктылыгы, син бөтенләй икенче төрле аңлый башлыйсың. Синең рухи яктылык, синең әхлак әдәп сыйфатларын яктылыкка чыга, өскә күтәрелә. Ягъни син көннән-көн адәм буларак югарылыкка, яктылыкка, нурга барасың. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, аннан соң дәвам итеп, шундыйлар ди, кемнәр ин, э, кәферләр ди, кәфер инкар итүчеләр. Ягъни Аллаһны инкар иттеләр, иманны инкар иттеләр. Булар ди, Тагутның дуслары ди, әүлияләре, вәлиләре. Тагутның вәлиләре, тагут нәрсә дигәндә, тагут ул дөнья. Болар дөньяның дуслары. Бу нәфис, нәфис дуслары, теләкләре, нәфис артыннан куучылар. Ягъни алар инде дөньяга табынып яшиләр. Бу дөньяда яшәү аларга мөһим. Бу дөньяда үзләренең теләкләрен, нәфисләрен канәгатьләндереп яшәү аларның максаты. Алар шушы дөнья белән генә яши. Алар шушы тагутның дуслары диде һәм ул Тагут аларны яктылыктан караңгылыкка кертә диде. Ягъни мөселман кардәшләрем менә кеше чиста булып туа да, әгәр дә инде менә шушы иманга килми икән, димәк ул тагут ике вариант кына монда. Яки син Аллаһның якыны вәлие, яки син тагутның вәлие буласың. Шуңа күрә менә кеше иман юлына баса да көннән-көн Яшьтән шушы иманда килеп, иманга кереп, югарылыкка күтәрелә, адәм буларак, кеше буларак, сыйфатлары белән, бөтен тормышы белән, гамәлләре белән, аңлавы белән өстен күтәрелгәннән күтәрелә һәм бу тормыш ахырына хәтле дәвам итә һәм шул сәбәпле ул инде иң зур яктылык җәннәтләргә и Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәк. Әгәр дә инде кем ниндидер тормыш этабында инкар итүче була икән, боларны юк. Аның максаты дөнья була, дөнья аның иптәше була һәм шул сәбәпле ул көннән-көн түбәнлеккә төшә. Без моны үзебез дә күрәбез. Ниндидер яхшы яшь вакытта дусларыбыз бар иде, бик күркәм әхлак әдәп сыйфатлы, сүгенмәгән, шундый кешелекле сыйфатлы, уй-фикерләре әйбәт, дөньяны аңлавы, гыйлемле. Карыйсын, бер 20 елдан соң дөньяга бирелеп китеп, ул сөйләшүнең рәте юк, әхлак әдәбе юк, аңлау юк, Кеше буларак хайван дәрәҗәсенә төшкән, теге тышкы яктан матурдыр бәлкем, дәрәҗәсе дә яхшыдыр, ләкин кеше буларак, адәм буларак түбән бер хайваннан да түбән үзенең эшләгән эшләре белән түбән дәрәҗәгә төшеп киткән була. Шуңа күрә менә бу Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе, андый кешеләр диде, кем дөньяны сайлады, алар көннән-көн түбән төшәчәкләр, караңгылыкка төшәчәкләр. Һәм Аллаһ Тәгалә өстәп куйды. Менә шушы кешеләр диде, кем дөньяга табына, тагутка табына, бу кешеләр җәһәннәм әһелләре диде һәм алар анда мәңгелек калачак диде. Алла сакласын, мөселман кардәшләрем. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушы тормышыбызда яшәгәндә зур гыйбадәтләрдән соң, зур бәйрәмнәрдән соң, шундый саваплы эшләрдән соң күңелебездә туган күтәренкелек хисе, күңелебез белән иманыбызның югарылык ирешкән дәрәҗәләрен саклап яшәүне насыйп әйләсен. Түбән төшмичә, шушы көннән-көн яктылыкка, кеше буларак, адәм буларак, мөселман буларак көннән-көн югары дәрәҗәгә күтәрелеп, һәр як белән бу дөньядан иман белән китеп, Аллаһ Тәгалә рәхмәтләренә, ярдәмнәренә ирешүне Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен.